Aslynda şundan edebiyat agşamynyň biz bize bara dilimize ýoň bolup gidipdir-de, gaty gowy täsiri bar, özüňi näme açmana kömek edýär zat diýen bolýas. Aslynda şo şeýle bolýan ýöne başgaçarak diýesiň gelýär-dä şuny Çary aga. Aslynda şeýle-de ýat agşamlaryndan şu taýda gelýän her bir adam bara doluja duýgy bilen çykyp gidýär şu taýdan. Men bilýän şoň şeýledigini. Şa her kim ýylgyrýa-da şu şeýle duýgy bilen çykyp gidýärler. Bu günäm myhmanymyz Meretmämmet Hanmämmedow. Hemmämiz tanaýas, terjimeçi hem şahyr. Indi biz size haýsy haýsy hakynda gürrüň etsegem tapawudy ýok diýdiňiz-ä. Indi size birinji soragy men bereýin, alyp baryjylyk hukugymdan peýdalanyp. Aslynda terjimeçi üçin ýa bolsun tapawudy ýok, şahyr üçin bolsun tapawudy ýok. Umuman, dörüji adam üçin söz näme bolmaly, Meret Mehmet aga? Indi soragyňy jogap bermek ilki bilen şu zatlar guranlara minnetdarlyk bildiresim gelýär. Waleýkim salam. Tanyş ýüzler hem göründi. Ondan ilki bilen şuny ýöriten aşyr öňüm bir gezek bir o kafede de bir kusanjak bolup neme tutýardy. Aradan edip, çagyryp, gurnap. Şeýden üçin taňry ýalkasyny aýdasym gelýär. Gaty dogry. Özüme begendim. Hem bir biraz jogapkärçiligim bar. Nenelik inerde kem bolany. Ha. Ondan gowy ya görem oturan yerimiz hem gaty gowy şular ýaly şertlerde. Onuň häzir ne şu duşuň dowamynda neme bolan siz belki menden köp zat öwrenersiň ya belki men sizden köp zat ulan belli däl sizden has köp zat täzelenmegi mümkin indi şoň üçin hem şu geldim. Onuň galyberdi Indi esli wagtlara hiç ýazýanlar diýen nemem ýok. Dogrymy aýtjak, diňe mugallymçylyk edýän, Gökjede biri dördünji mekdepde welin, onuň indi şular ýaly kitaby şeýdip çykarypdyr, ony bular ýaly etjek bolsam, a ýene ýazabersegem boljak bar. Dogrymy aýtjak bar, indi özüm garaşmady men ol Meret aga diýip, goşgularyňy ugrat diýip, ondan ugratdym welin, polufabrikat birhiljek zat ederimkä aýtdym, daýanka, daşy ak, ýöne listleri çatylandyrak. Bula alla näme zat durupdyr? Şular ýaly näme zat durjak bolsa, özüm içindäki belki daşyna degmeýänem bolmam mümkin-de, özüm öz döredijiligim hakynda özüm gaty ýokary pikirde däl, dogrymy aýtjak. Ýöne bular gowy zat bolupdyr. Şoňa-da aýratyn kim bir şuňa zähmeti siňen bolsa, hemmesine taňryýalkasyn aýdýan, aşyra-da, belki aşyryň nämedir ýoldaşlary bardyr, guramaçylary bardyr, başga. Ideýa nemeden alyp baryp. Ine şoňa taňrykan aýdasym gelýär. Ýene zat çakladym. Diňe meň üçin siz üçin umuman türkmen edebiýatynyň şu dünýä gurulmagy bähbidine türkmen edebiýatynyň türkmen halkynyň bähbidine hasap edýän men. Sebäbi kitap okagam köp zat öwrenýäs bolum janly birek birek bilen gürleşemizde has köp zat geçýär hasap edýän özüm. Şonuň üçin hemmeçe sag bol Taňry hakynda aýdýan söz hakynda soragyňy gaýtalaýmasam indi jogap. Dörediji adam üçin söz näme bolmaly? Hemmämiz sözüň yşkyna düşüp gelenler-dä şu taýdap oturanlar. Hawa. Indi gaty sorag
çyn soraglar beriberseňiz men jogabyny bilemok-da käwagt şuňa jogap dogry diýip plan diýip akyldaty oturmaýyn edil. Siziň üçin. Ýaman kyn soragdar men plan lat diýip jogap berjem ýöne sözi gaty gowy gowy görýän dogrymy aýtjak öz milli sözlerimize asylan şäp söz ruhy göterýän göwreýän bir zatda söz men üçin ony söz bolmasa janam bolanokdara sначала bile slowa diýip başlaýan neme Bibliýa. Owal başda söz bardy diýdi. Öle şol şo kitap özüm mukaddes kitapdan berdi asmandan. Diýmek, söz hakynda şo kitap şeý diýen bolsa, onda söz gaty uly zat men üçin ýa kädi bir janyň göwresi ýa bir zat. Indi şu ýere ýygnanyşan döredici adamlar, döredijilige ýaňy başlanlar ýa-da döredijilige hormat goýýan adamlar

Ol ýazanym bilen hiç ýerde işläp bilemok. Şu öz döredijiligim bolsun ýa bolmasa ýöne iş ýerim bolsun hiç. Şol mugallym bolup işleýän-de şony ýarym ýaş gaý bolýan aýlyk alan bileýin-de esasy öz döredijiligime seredeýin-de diýip hiç bilemok. Hekaýa berip bilemok. Bir zada çynym bilen berilmesem bolanok. Meselem mekdepde-de çynym bilen oka diýen başardygymdan ýöne öz ýanymdan. Muň žurnalda-da işleşimi okyjylar gowy gülýär başardygymdan edýär. Döredijilikde-de şon ýaly. Hemmesindenem şeýle haýsy zada zähmet siňdirseňem şondan neme lezzet alýar adam. Yhlas siňdirmeýän zadyndan adam mümkindir lezzet alyp bilenok. Alsa-da ol hakyky däldir galypdyr. Adam näme yhlas etse şony gazanar diýip gadymy mukaddes kitaplaryň birinde bar, adyny aýtdym. Oýje iş bolsun, döredijilik bolsun, ýöne Bir ýagdaý bar, indi kän ýyllar geçenden soň seredýän welin, işe artykmaç zähmet siňdiripdir öýdýän. Men şu döredijiligimi etsem, şu kitap mysal üçin şuny ýazjak boljak däldi, has müň sahypa boljak eken-ow diýdirýän ýerleri bar. Ýöne ikisinden hem men-ä şonda lezzet alýan. Her günüm, her sagadymy biz iki gezek ýaşamzok-da. Hem ýaşamaly, hemem şony döretmeli, hem bir zat etmeli. Indi şolaryň hemmesem.

Indi bir diýýärin ýok hem däl, döredijilik bilen näme edýäň? Ýadyňa gelýärmi?
O gelýärler, goşularyny görkezýärler, öz diwar gazýetlerimizde bir kele çykaryp näme edenlerimiz boldy. Arz, çagyryp. Bar eke-eke, ýöne käni bir, iki. Bu aslynda ýöne bolmasam şoňa ýakyndyrak. Edil beýle selçeň bolmazdy. Aslynda şu ýagdaý hakyky döredijini hakykatdan hem saýlap berýän bolaýmasyn? Mysal üçin, ol soňam ünsüni sowup biler-ä. Şu wagt men döredijilige girdim, mysal üçin, bäş-alty ýyldan soň men bar galjak bolsam, ýene şu telefony imrinip bilerin-ä. Belki, ol şu ýagdaýlar, şu bolýan zatlar bize hakyky şu zadyň eýesi boljak adamlary öňünden saýlap berýändir?
Aý bizä bilmedik bolýa näme biziň döwrümizde çeperesi okamaýan ýaş adam ýokda ýokdy diýen ýaly biz öz ýaşlyk döwrümizde bilýänmi ine şu wagt bir plan ederin okadyňmy okamadyňmy diýlende köplenç mekdepde okan zatlarymyza daýanýas ondan soň hem kän zat elbetde okadyk okadyk bolýa esasy mekdep döwründe okapdyr özem Umuman mewa boýunça-da ýaňky ýaşdan okan zatlar aňyňda gowy bolýar. Şo taýda formirlenýär biziň dünýägaraýyşlarymyzda. Ondan bilemok täzir çeper eserden daşrak täzirki ýaşlar eýýäm özümiz ýasajagam bolmaly däl. Her döwrüň öz nemesi bar onda. Indi eýýäm tehnolog bolar. Öwr bizde biziň ýaşlyk döwrümizde öýüňizde hat ýazýan maşynka boldy gaty uly progresdi. Gaty progres biz talyp bilemz birinden bir satyn alaryn ýadyma düşýär maşynka ýa talyp bilem ondan soň a häzir başga başga dünýä düşüp ýatyr onuň ýaşlar üçin şu telefon zat belki zerurlykdyr olara ýazgardygym hem däl ol ýöne bir tarapdan telefon bilmese ýaş adam e, döwürden ýere galýar şeýlemi o tarapam bar ýöne edebiýat bilen baglanyşygyny aýtjak boldum

Gowy taraplarymyzam barda ýaman milli temalar zatlar parasatlylarymyz al ýaman gowy okaýan temalar açylsaň baryp baryp bolmaýan temalar dil babatda gaty gowy zatlar gazandyk beler ösüşler boldy ýöne bir gynandyrýan zat meni olam belki şeýle bolmalydyr ýöne öz ýanymdan neme diýen ol häzir maksat sen özüň yramagyň barmy häzir Roman ýok. Elli ýaşdan aşakdaky ýazyjylarda roman ýok-da, mysal üçin. A Çingiz Aýtmatow otuz näçe ýaşynda iň uly baýragy aldy, Esserin. Eýýäm kyrk ýaşyna çenli gowy açylýar häzir, elli ýaşdan aşakdaky ýazyjylarda, ýaşlar hakynda aýdýan-da, ony şol bolmaly-da. Kyrk däp otuz ýaşyna. Hä? Kyrk däp otuz ýaşyna ýetseler.
Şo tarapa, edebiýat hakynda garaýşym. Ýaşlar biraz prosilçeňrägem, men mugallym bolup ýören adam, umuman, galyýa surnalary başardygymça yz alýan, öz nimämi aýdýan, çykýan zatlarymyň hemmesini habarlym däl, ýöne şo nimäm bolsa. Ýaňkyýardyr wagty ýagdaý. Onnoň telefonyň ýaňky ýaşlar ogurlamagam edil beýle dälmika eken, sebäp diňe ýaňky telefonly ýagdaý diňe türkmen ýaşlaryna däl, dünýä nimelerine mahsusdyr. Dünýäde edebiýat boýunça häzir Ýok, normal halklaram bar, şolaň ýaşlaram bir tarapdan telefon zat ogurlaýarlar, şolaň bilen zat. Umuman dünýä degişli ýagdaý. Tehnologiýa beýleki zatlardan öňe geçmeli. Munuň edebiýat Welin ine edebiýaty bil günäkärlemek uly zatlar ýene. Şoň üçin Tehnologiýa azajyk gaty gyzykly onda edebiýatdan.
Ýöne tehnologiýaň aňyrsynda-da, edebiýatyň aňyrsynda-da ýene adam bar-da, ol edebiýaty günäkärlemek ýa tehnologiýany günäkärlemek däl-ä. Mysal üçin, şu wagt tehnologiýaň ösüşi edebiýatyň ösüşinden gaty batly bolmagy mümkin. Ýa-da täzeçil bolmagy mümkin. Mysal üçin, döredilýän zatlary berip bilmekde-de, Mysal üçin men gowy zat duýýan, gowy edip aýdasym gelýär, şony aýdyp bilmekde-de gep bar-da. Hawa, olam dogry. Şony aýdyp bilýän adamlaň azlygy üçin bolaýmasyn? Şu maksadyňa meňki diýjek bolýan şo dagy, edebiýat birazjyk ösüşi pes. Aslynda dünýäde iň edebiýadyň, sungadyň iň neme dünýäde rowaç bolan döwri on dokuzynjy asyryň ahyry, ýigrimiji asyryň başky birinji bölegi hasabyedilýär. Ondan soň. Ýaňky kino geldi, teatrlar biraz yza çekildi şeýlelämi? Şu wagt dünýäniň iň ösen ýerlerinde-de teatra barýan ilatyň prosent sany üç prosentmi, dört prosentmi ýokaryk geçen. Mysal üçin, Angliýa ýanynda meniň pikirim däl-de, gazetden okan faktymy, teatra barýan, Nýu-Ýorkda teatra barýan nýu-ýorklylaryň sany şu Nýu-Ýorkyň ilatynyň üç prosentine-de ýetenok diýip okadymkam, ýalňyşmaýansam, sifrda ýalňyşmaýansam. Gaty neme-de. Indi şuňa birazjyk bir ine şular ýaly duşuşyklar zatlar belki biziň edebiýatymyzyň ýaňky akymlar tarapdan her hili žanrlar babatda-da barlyşyk tema şu günüň talaplaryny ödeýän edebiýatyň döremegine belki kömek eder. Şonuň üçin hem asyrdaky şu zatlary Guraýa gelip görme giderdim. Şular ýaly nämäň getirilýänini men kän internete zat girip ýörün näme dälde gaty işim degwim biraz gözlegçek bolmazam okajak bolmazam bolýan. Şuny özüm habarym ýok muny şu nämeden duşup. Diňe Asyr aýtdy Meret aga sen bilen duşup guralyň zat diýip aý bolýa. Muny getirilýänler laçyn bilen bolupdyr ýöne bolsa wagt tapdygymdan gelerin özüm.
Demek, tehnologiýa gerek eken-dä, onda? Ýok, tehnologiýa, her bir zadyň peýdaly tarapy bar. Heh, diňe neme, inkär etmek bolmaýar hiç zady. Biz prezident, biz ýakyn ýaşlar neme diýen üçin ony inkär edemok. Men-ä özüm sapak wagtynda-da ulanýan, mysal üçin, aýdyp dur, şahyr geçirip, geçip dursuň, biz ony okuw kitabynda çäkli berilýär-dä. Derrew interneti açýan, telefonda, şu hakynda nemäni, orsçasyny, ýenesini tapyp okaýaň-da, Maglumatyny ýetirýäňiz, suratdan telefon üstünden görkezýäň. Nähili gowy. Ony diňe erbetlermi? Telewizor hem şon ýaly, gereklije gepleşigiňi görseň-ä, ol peýdaly. Emma uzak gün başyny süýnüp ýatsaň hem, kelläň hem çişirýär, hiç zat ýadynda galanok. Ilki okuwçydyr, onsoň elektron kitap bar oturandyr. Ýok, şonuň ýaly zat iki-eke bolsa bar, ony köplenç beýgelýärler, iki-eke. Meň diýýänim o bolýar. Ilki seýrek bolýar.

Şu günümize goýman, indi pylanjasynda neme bolýar diýip, herşini ýygnanýardy. Bizem bir goşgy okasaň, o-da köplenç biziň goşgularymyz gowşak bolýardy. Gaty ýetdikläp ýüzümizem edil ýene gyzan tamdyr ýaly dym-gyzyl bolýardy. Ýa Çary aga bar, şul gün diýip ýaňy ýatlatdyň-a. Ana şoň bilen biz neme Berk Kerbaýewiň döredijilik öýünde, neme kitaphana, muzeýinde neme etdik. Ýaş kom, häzirki Nesil gazetiniň dereginde, şu Ýaşlar gazetinde herşini bolýardy, ýörite aýda bir gezeg-ä gürrüňsiz bolýardy. Hem özem bildiriş berýär ol bize talyp hemme kim ony bilýär gazet gazet ýeriňe gelýär eşidilýär käri şindi bolýar. Şo birleşikler goşulan nesil. O nesilde de çykýardy.
Bizem belli bir de şolaň önümi hem. Ýok şol neme duşuşyklan şol neme duşuşyklan peýdaly diýen sebäbi men mysal üçin hersinden azajyk alyp galsaňam adamdan bir zatlar emele gelýärdi soň olam neme önüm berýär. Gaty gowy şu duşuşyklar. Syrt duşdan Sara gan şol ýadyma düşýär. Ýaňy gelemde ady ýadyma düşdi, ýüz keşbi ýadymda galýar. Ondan beýleki neme bar, Döwlet Orazsähet bilen şol duşuşykda tanyşdyk. Gaty kän ýaşlara hem tanyşdyk, hem şolardan neme aldyk. Özem bizde o uly-uly ýaşuly ýaşuly ýazyjylar kändi. Kä bir topar kitaply, romanly. A şolar bilen duşuşyk guralýardy, çekeleşik bolýardy. Atýan geçirik aýdym häzir men geçirenok diýip ýörün özüm bilemok däl. Ýa şondan daş görüp men gürläp otyryn iki gürläp otyrda bular hiç gürlän oglan. A biz öwel. Käte neme tankyt tankyt göremok aglaýanlar hem bar neme gyzlar zatlaram oglanlaram hem bar tankyda çydaman ýöne ýaman beti bet neme talap edilýär. Ilmek häzir ilme de aradan çykyp bellän o topar ýok onda indi biziň döwrümiziň ilmek gurbanow diýip bir şahyr bar daşoguzly gaty gowy şahyr. Onuň Çary Egenmyrat, ol, olam gelýärdi, Ilmut köpräk gelýär, Çary seljeňräk gelýär. Olaram gatnaşýar. Şolaram şol ýaňky Ýaşulyň ýanyndaky Ataguşuw adyndaky, näme ol Ataguşuwyň adyny göterýärdi şol ýalňyşmaýan bolsam Çary aga. Şolara-da gatnaýardyk biz. Baýhan diýip bilen şol kursdaşymyz. Annahan Baýhan.
Ol kursdaşymyz däl, ýöne ol. Şol döwürlerde siz de bilen. Kakamyrat Atabeg bardy, ondan Hemra Hudaýgulyýew bar. Şolar bilen gatnaýardyk. Onda Oguljennet Bäşimanabadyň Bibi Durdyýewa diýip bardy. Kän bolýar duşuk. Indi menem bolanok diýip dur. Dogrusy, şu duşugy neme diýýänini-de gökden şony ýaly diýen ýaly ýa. Ýagny dünýä edebiýatynyň ýene terjimeçilik mekdebini açdy-da. Şonam bir neme bir ady üýtgeşik bir açdy ýa ýok ýene diýýän ýok. Gaýybir ýaşlar ýetişsin diýip maksat özüň barmy şu wagt? Gaty kän bolýardy. Şu ýetişen şo zatdan jedelle bilen jedel bolmaz-a, tankyt bolmaz-a, urşaýjak bolup neme etmeden aýryşyp, munyň kine saklap ýörmeýäňmi? Şonuň ýaly bolmasa-da aňsat däl ol Gurbannazaryn goşgy bar-a, bizi şahyr eden jedeller dälmi diýer-ä, şeýlemi? Şonuň ýaly bolmasa-da özüň ýatyp ol kurt towuk ýaly ýumurtga astyna jüýje çykýar-a, ol ýanakda şahyryň aňsat däl. Jemgyýetiň önümine şahyram. Bu dür hadysa jemgyýetiň öňe çykarýan hudožnik, kompozitor, şahyr, ýazyjy, uly alym. Şu duşuşyklaram ösmegine gowy täsir etdi. Ýogsa näme sen kitapdan hemme zady öwrenip emma janly adamy görýäň. Oň ýalňyşlyklaryny görüň. Mysal üçin men öňe çykyp gürläp oturan men hemme zadyny ýüz göterin dogry däldir. Biljimen siziňkiden bir topar zadyň mysal üçin Ýaňky tehnologiýa diýdiňiz, sizem ýaryňyzydy ýa bilýändirin ýa bilýänlerdir ýa kompýuter ýene bir zat, imo, habarlaşmak zatda. Özüni ullaňam ýalňyşlygyny görýäň, e, olar şeý diýen eken, ýa mysal üçin plan şahyr diýip aýdýa we sen öň adyny eşdeňoga, öňe ir, gidibem şakyrdap kitaphanadan oglanlardan şo kitaby tapyp okaýaň. Ony eýýäm şol ösüşde. Uly ýazylan ýer plan şahyr diýip mysal getirýär, ony senem onuň hökman şony tapjak bolup okaýaň eýýäm şol.

Başga sorag? Ýoluňyzy tapdyňyzmy? Indi ýol gaýtyn bizä şony ýitiräýdik öýdýän gaýdyp. Dogrymy aýdan şu kitabada näme-de şeýi dek goýup bilen goşulamokladym at bular ýazap geçjegini bilemok men näme aşygyň öý bolup. Ýaňy görüp aňk bolup barym beýtjeň özüň kän ýazardym diýip. Ol ýeri şeýdip goýupdyr da olam baryp Segsen sekizinji ýylyň güýzünde ýazan goşgymyň nemesine şul. Onuň ýöne goşgularyň köpüsi häzir tapmadym familiýa şu özümde. Sebäp şu goşgularyň köpüsi neme-de ýa-da täsirlenme kän mende özüm dogry maýdan özüm aslynda bilýändim bar. Çar bilen kän tirkeşdik. Ondan gowy. Ondan Gurbandurdy Orazow bilen Olam gaty gowy görýän şagyrlaryny da şular. Ondan ýene kimler aýtdy? Türkmen şagyrlarynyň içinde. Şolar, şolara belli bir derejede goşulan içinde setirler ýa bir gabat gelen äheňler ýa ritmler zatlar, kapiýalar zatlar. Bardyr şuň içinde. Onuň ýolunda edil. Şo işden dünýä edebiýatynda işläp ýördüm bolan Çaryň agasyna Gurbanmämmet aga bilýärsiň, gowy žurnalist. Ol şoň bilen pikir alyşyp, Eý, sen hem indi ýazaňog-aý, diýdi. Redaktor olam hakykat goşja ýazmadym-da. Onnoň indi bir döredijiligiň hem ýetýän belent dereje, dereje bardy, özüň näme hyýa, öz nemäňde bolýar-a onda. Onnoň kän tirkeşip ýören adamyň kimiň nähili derejesiniň bar, bir ýerek bilen sözleşmesiz hem bilýär, döredijiligini sen bäş ýarymyň ýaly bilen berede. Onuň üçin onda türkmen şahyrlarynyň iň belent nemesi bar, mysal üçin, Ata, Atamyrat Atabaýew bar, Nobatguly bar, aý, gara sen. Ol şo derejede hakyna gürrüň edip, Aý, senem gaty galyp bilmediň-aý, diýipdi. Ne maňa? Menem redaktorlygyň neme, ýogsam işgärimleý maňa diýen. Ony öňe nemede dörejek işgärlerine işgär redaktor däl otaýdy. Bizim ýolbaşçylyk nemelik, nemeden akdy. Ol indi öňe umuman öz dörejigim hakynda oturýan bolsa dogrurak-laý, garaz bir. Yani ön belent derejesinde öz yolunu tapyan hem azajygam bolsa synanyşyklar bar. Onu özüm hakkında şu goşgularym bilen düýnde näme ugrajak oranda da gaýtadan gözüm öz-özüni görýän de öz goşgularynda. Aýna ýaly bir zat da onu köpräk öýkünmeler bar. Belli bir derejede gir ugrapdyr. Az öz ýolunu tapmara onta. Şu bişmändir, üstünde köp işlenmändir. Belki bir zatlar päsgel ören, belki bir zatlar ýeten nädir.

Gurbanlykdan başlaýyn-da ýogsa, belki gurbanlygam gelýär. Şol gezekki gurbanlyk çykanok hiç ýadymdan, Şonda biz bat alypdyk hiňňilligiň badyndan. Bakymjak bat alardy sähel gije hiňňillik, Durmuş hiňňillik däldi, şuny welin soň bildik. Pasyl bahar paslydy özümizem gögele çala çynymyzy etsek göteriljek gögede. Durmuş diýseň hezildi, toý tomaşa oýundy, üç günlük gurbanlykdy, muňa her kim boýundy. Oglanlar bölek bölek, gyzlar topar topardy, gyzlara top oklardy, oglanlaram tapardy. Sen maňa top oknadyň, menem gapyp bilmedim, soň tapdym men şu topy, şo topy seni tapyp bilmedim. Şol gezekki gurbanlyk çykanok hiç ýadymdan, ýadymda seň gül keşbiň, ýadymda gül adyň seň. Ine şu goşgymam bar-a dogry, size bir hilräk görmegi mümkin, ony özüm-ä gowy görýän. Adamyň ahwalynda bolýan her ýyl bir keşpde özgeriş goşýan. Her ýyl bir keşpde men her gün bir keşpde men bu ýyllaň, aýlaň, günleň hersinde bir hili keşpde boldum. Her gün bir keýpde men her ýyl müň keýpde men bu ýyllaň, aýlaň, günleň hersinde her hili keýpde boldum. Diýmek, keşbim Diýmek, keşbim üýtgäp duran bolsa, Diýmek, keýpim üýtgäp duran bolsa, Üýtgeýändir onda dünýäni görşüm, Adamlaň işleýşin, gezmeläp ýörşün. Bu şeýle, düýn maňa ýelek deý görnen Sözleň hersi bu gün birkile gurşun. Diýmek, men özgerýän bolsam, Özgerýär dünýä, dünýä özgerýärkä, Men özgerýärin. Boldumy?
Ýöne şu adyndaky bu hatadan 89-njy ýylyň güýzünde ýazan başlaýan şol. Ýa 88-iň güýzünde. Ogluň ýol ýetirdi kaka bolup yşkyň şermendesi. Ýoluň ýolum ugraşmady haka mynasypmy her bennesi Obada karar tapmadym ömrümiň ala gahary Şo günler ýöne ýatmadym küýsedim gohly şäheri Bilmedim dogry etdimmi aldanymmy alwaýyna Soraga jogap tapmanmy şu ömrümiň ýol boýuna Başym pürepür howsala kalbym doly haýyr engam Gurlup büs-bütin gowgaýa uçursyz agyr eken, heňňam. Bilmedem nämeden boldy, ýöremäge ýoly barka, dumanyň içinde galdy, ogluň ýol bitirdi, kaka. Segsen sekizinji ýyla dolandy şu wagt. Hawa soraglaryňyz taýyn. Indi terjime geçäýeli. Şeýlemi? Hawa. Goşgy bir tolgundyr ýaly goşgyny ýazanda bir inçelik bilen ýazylýada. Ondan olam ýene tolgundan goşgy okap bilemok. Şonuň üçin terjime ýa başga zatdyr.